hon am Susia, merch gyfoethog oedd yn byw mewn tŷ crant. Roedd ganddi ddillad, brydferth a phob math o ddeganau diddorol. Roedd morwyn i'w bwydio a'i gwisgo, gwas i ofalu amdani. Byddech chi'n meddwl ei bod hi'n hapus iawn, ond doedd hi ddim.
Wyt ti'n mynd i chwarae yn y pentre heddiw, Zuzia? Hy, dyw plant y pentre byth yn fodlon chwarae efo fi. Nac dyn nhw? Byth yn gofyn i mi ddawnsio efo nhw. Wir? Er bod fy nillad i'n bertach na'r enw. O, falle. A fyn y ganai'n well o lawer. Sai'n deall beth sy'n bod arnyn nhw. Hmm, peth rhyfedd. Maen nhw'n cuddio oddi wrtha i weithiau. Rhyfedd iawn. Wel, ddim fi sydd ar fai, nhw sy'n dwp.
Un, dau, tri, pedwar. O na, diolch pwy sy'n dod.
Dyw Susia ond yn dweud pethau cas amdano ni. Ie, gwneud sbort ar ben ein dillad. A chwerthin ar ein cartrefi bach. Mae hi'n meddwl bod ni yn od achos bod dim gweision yn rhedeg ar ein hôl ni trwy'r dydd. Wel, mae'n well gen ni ffrindiau na theganau crand. Anghofiwch am Zeus, ie? Dewch i ddawnsio yn yr haul braf. Alla i ddawnsio efo chi? Na, na, na, na! Psst! Dewch ffordd hyn cyn i Zeus iawn gweld ni.
O! Ble ath pawb? Hy, nôl i'w bythynnod bach tlawd siwr o fod. O, doedd y plant 'na ddim eisiau chwarae gyda fi eto. Pam te? Wyt ti wedi gwneud rhywbeth? Nag yw wir, dim bai fi yw e.
Dwi'n gwybod am wraig ddoeth sy'n byw ar ben y mynydd. Licia ti fynd i'w gweld hi? Falle bydd hi'n gallu helpu. Na, bydd angen i'r gwas fynd, dim fi. Dwi ddim yn ddringo mynydd, dim hyd yn oed i weld wraig ddoeth.
Mae Susie yn teimlo braidd yn trist a braidd yn grac hefyd. Mae hi eisiau i bobl ei hoffi.
Wel, Os yw Suzy am i bethau wella, mae'n rhaid iddi ddod i ben ei mynydd ei hun. Dwi ddim yn meddwl bydd Suzy yn hapus gyda hynny. Os wyt ti am i bethau wella, bydd rhaid i ti fynd i'r bwthyn pren ar ben dy hun. Na, fydden i byth yn cerdded yr holl ffordd ar ben fy hun. Mae rhaid ddoe symynu. Na!
Mae'n bell i ffwrdd. Dwi ddim yn hoffi cerdded yn bell o gwbl. Mae rhaid i ti wrando ar y wraig ddoeth. Does neb yn cael dod efo ti. Dyna sut fydd pethau'n gwella, Zuzia. O, iawn, ond ar un amod. Dwi'n cael pâr o esgidiau newydd sbon, a shawl wlân gynnes, a llon sach o fwyd bendigedig ar gyfer y daith. Wrth gwrs, Susia.
Ac i ffwrdd â hi, efo siôl amdani, bag mawr o fwyd ar ei chefn, mewn pâr o esgidiau newydd ffansi.
O, mawredd mawr y byd, chi'n disgwyl i fi ddringo'r mynydd mawr serth 'ma? Mae'r adar yn trydar yn swnllyd iawn. Dwi ar dân oherwydd yr haul poeth 'ma, ac i goroni'r cyfan, mae fe'n rhaid i'n cwyno. Aw!
Wedi sbel, gwelodd Susia pwffyn isel, pert, ar fainc bren wrth y drws eisteddai hen fenyw.
Mae gen ti fwthyn pert.
Diolch, rydw i wedi byw ma ers oes. Dw i ar y ffordd i weld y wraig ddoeth ar ben y mynydd, ond mae fy nhraed i'n brifo yn arw yn y sgidiau newydd ma. Gallet ti fenthyg fy sgidiau i, yr unig rhai sydd gen i. Dwi'n gwybod eu bod nhw'n hen sgidiau, ond maen nhw'n gyfforddus iawn.

Mae'r adar yn trydar, yn swnllyd, mae'r haul yn rhy boeth, ond o leiaf mae fe'n rhaid i'n gyffyrddus. O na, mae'n dechrau bwrw glaw. Yy! O! Mae'n bwrw glaw yn drwm drwm iawn. O! Pam bwrw glaw yn sobor iawn ac mae'n gwlychu fy siôl yn siwps. Dyw'r siôl ma'n dda i ddim yn y glaw. Wel, wel! Bwthyn bach arall! Tybed os oes gyda nhw rhywbeth well na'r siôl wlyb 'ma?
Helo, beth wyt ti'n gwneud allan yn y glaw? Dwi ar y ffordd i weld wraig ddoeth ar ben y mynydd.
Wel, rwyt ti'n edrych yn wlyb sopen, a dydy'r sol yna sydd gyda ti yn dda i ddim yn y glaw. Dwi'n gwybod, bydde carthen ganfas yn llawer gwell. Mae fy wraig i yn y gwely'n sâl, a fydde sol lan yn llawer gwell i'w chadw hi'n gynnes. Hoffech chi gyfnewid y ddwy? Bydde carthen ganfas yn cadw fi'n fwy sych a bydde siôl blân yn cadw'ch wraig yn gynnectach. Syniad gwych!
Dyma fy siôl. A dyma'r garthen gynfas. Diolch.
Well i mi fynd, mae pen y mynydd yn bell i ffwrdd. Hwyl fawr!
Hwyl!
Ac i ffwrdd â hi eto ar effaith yn eich clogen gynfas ar esgidiau cyfforddus, a'r sach o fwyd ar eich chefn o hyd.
Mae'r garthen yma'n llawer gwell ar gyfer cerdded yn y gwynt a glaw, a dwi erioed wedi cael esgidiau mor gyffyrddus â hyn, mae o fel cerdded ar glustog! Wel, wel!

Yfory fi fo nôl pan fi fo'n gwerthu popeth yn y farchnad. Ond dwi eisiau bwyd! Mae gen i fwyd yn fy sac gefn, wyt ti eisiau tipyn bach? O, plîs, diolch o galon! Mae'n rhaid i mi fynd, mae angen i fi gyrraedd bwthyn wraig ddoeth ac mae'n dachrau nosi. Pob lwc i ti a diolch am y bwyd!
Aeth Susia ymlaen ar ei ffaith yn ei charpen gynfas, ei ysgidiau cyfforddus, ond heb sach drom o fwyd ar ei chefn.
Dal ati, Susia. Mae rhaid bod i bron a chyrraedd. Hwre! Dyma'r bwthyn! Wel, am le pert! Ble mae'r wraig ddoeth tybed? Tu fewn mae'n siŵr. Well i mi guro'r drws. Beth? Dim ateb. Helo? Helo? Os na rhywun yma? Neb yma. Ar ôl y daith hir na. Ww! Am ystafell bach bert. Tân, gwely, bwrdd a jwg o flodau arno. A mae 'na nodyn. Nodyn i Zuzia. I mi! Wow, dyna rhyfedd.
Croeso Zuzia, a llongyfarchiadau! Rwyt ti wedi llwyddo cyrraedd ar noson arw. Ond, mae'n ddrwg iawn gen i. Dwi wedi gorfod gadael am y tro. Cysga'r nos yn y weddi. Mae yn gyffyrddus iawn. Pam wyt ti adref yn y bore?

Amser codi! O, bore da! Wel, am noson dda o gwsg! Well i mi fynd am adre!
Cychwynnodd Susan sionc ar ei siwrna i lawr y mynydd. Mewn fawr o dro, cyrhaeddodd Uthin.
O, bore da! Helo, Susia. Diolch am y bwyd rhofaist i ni neithiwr. Ar ôl bwyta bwyd, mae fy mab a fi wedi llwyddo gweithio am oriau bore 'ma. Well i chi gadw gweddill y bwyd, dwi ar y ffordd adre. La la la la la la la. Wel, dyna sydyn, dyma fwthyn yr hen gwpl rhoddodd fenthyg y clogging ganfas mae i mi. Helo eto hen ddyn. Wel helo eto hefyd i ti Zuzia. Diolch am y sioe gynnes 'na.
Dwi'n teimlo'n well o lawer heddiw diolch i ti, ar ôl noson dda o gwsg. Roedd ni'n Guinness Bleed yn y siôl Guinness 'na am y tro cyntaf ers talwm! Dwi'n falch o glywed eich bod chi'n teimlo'n well. Cadwch y siôl Guinness 'na, achos bydda i adre 'wan.
O, diolch yn fawr! O, diolch, bydd hynny'n gwneud gwahaniaeth mawr!
Wyt ti yn iawn i mi gadw'r siôl ganfas? Wrth gwrs! O, diolch! Rhaid i mi fynd adre nawr. La la la la la la la.
Wel, mae rhywun yn swnio'n hapus. Helo, Zuzia. Sut aeth y daith? Wel, roedd y mynydd yn serth a'r gwynt a glaw yn chwythu, ond roedd eich esgidiau chi wedi para'r holl ffordd yn gyffyrddus iawn. Gei di gadw nhw os ti moyn, dyn nhw ddim yn bert, ond bues i'n dawnsio'n hapus ynddyn nhw am flynyddoedd!
Diolch! Rydych chi mor garedig! Ond ydy fy esgidiau i'n iawn i chi? Ydyn, siŵr. Dwi ddim yn bwriadu cerdded yn bell ynddyn nhw ta beth!

Ti'n iawn, Zuzia? Ydw, diolch. Ond ti ddim yn gwisgo dillad crand. A, ti'n dawnsio? Wnawn ni ddawnsio efo ti. Ie, bydde hynny'n hwyl. Byddai. Wir, ydych mae'n dawnsio efo fi?

fy merch brydferth i. Ti'n iawn, pwdin bach? Ydw, diolch, mam. Mae'n ddwrnod braf ac felly dwi am fynd i gasglu blodau o'r caeau. fugeiliaid, mae'n ddyno braf yn dyw hi. Bydde ots gennych chi betawn i'n casglu blodau o'ch cae chi os gwelwch yn dda.
Wrth gwrs dim problem. Bydd yn ofalus o crac! O! Dyma ferch o flyta'r byd! A fi yw bachgen fwyaf golygus y byd. Rydw i am briodi y ferch o flyta, ond dyw Demeter, ei mam, ddim yn hoffi fi, dim ots, dwi'n casáu hi hefyd.

Zeus, Dwi'n gwybod pam bod Demeter yn drist. Mae Hades wedi herio gipio Chore achos ei fod eisiau ei phriodi hi. Mae nawr yn y tanfyd yn byw bywyd diflas a thrist. Mae rhaid i ti wneud rhywbeth! Paid â dweud wrtha i beth i'w wneud. Fi yw Duw y duwiau, galla i ddim rheoli fy mrawd Hades. Ond mae'r byd yn rhewi, a mae popeth yn marw. Dyna pam does dim rhoddio bellach. Hmm.
Hermes!
Yma, Zeus! Cer i gysuno Demter! Ar fy ffordd! Paid â phoeni, Demeter, a fi i'w nôl hi! O, diolch!

A phawb yn gwybod os ydych chi'n bwyta bwyd neu tanfyd, rydych chi'n methu ei gadael. Byth! Ond bydd pawb yn marw os dyw Cory ddim yn cael mynd yn ôl at ei mam, a byddwch chi mor brysur yn trefnu'r meirwon, bydd dim amser o gwbl i chi gael joio! Pam na wnei di adael iddi dreulio mis a mam bob hedyn ar gweddill ar y ddaear gyda'i mam? Iawn, dwi'n cytuno. Dyma ti yn ôl gartref. Diolch am achub fi. Dim problem. Fy merch, ti'n ôl! Ydw, ond mae'n rhaid i mi fynd yn ôl am dri mis bob blwyddyn, dyna'r cytundeb. Dwi mor hapus dy fod yn ôl, ond byddai'n drist pan wyt ti wedi mynd a fydd y byd yn oer am y tri mis yna.